cynllun gawn ni lansio ddoe i ddeud y gwir yma yn yr Eisteddfod, sef cynllun Darllen yn Well, llyfrau ar bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl, sef y daflen yma neu rai ar y bwrdd yn fan 'na. Cynllun ydy o o... 37 o lyfrau, os dwi'n cofio'n iawn, sydd wedi cael i'w dewis a'u dethol yn arbennig oherwydd bod nhw'n lyfrau cywir, dibynadwy, yn seiliedig ar dystiolaeth meddygol. Beder fod o help i bobl sydd yn dioddef o nifer o wahanol anhwylderau iechyd meddwl, neu pobl sydd eisiau gwybod sut i gefnogi. ffrindiau, teulu, neu rywun sydd jyst eisiau dallt dipyn bach mwy am y maes. A dwi'n meddwl bod... mae eisiau talu timg ar gyfer o i bawb sydd wedi bod yn fy nghwm a'r holl weithgareddau sydd wedi bod yr wythnos yma ar y thema yma. Dwi wedi bod mewn sawl sesiwn yn hŷn yym yn yn trin ac yn trafod yy iechyd meddwl a sut ma' ma' byw gyda chyflyrau felly. Felly mae'r sesiwn heddiw, 'di o ddim am dementia sydd sydd ar y posteri dwi'n meddwl, ond 'da ni'n canolbwyntio bach mwy ar yy iechyd meddwl. heddiw a dwi'n falch iawn o gyflwyno y panel i chi. Yym, ar y chwith i fi fan hyn mae Manon Elin. Mae Manon yn un o sylfaenwyr y gwefan Meddwl dot org a mae hi'n mynd i sôn bach mwy am y, y wefan honno. Yy, mae gennai drips uwch 'y mhen i fan hyn. Yy, mae hi ar hyn o bryd yn fyfyriwr doethuriaeth yn Adran y Gymraeg yn Aberystwyth. Wedyn mae gennon ni Dewi, Dewi Wyn Williams, sydd yn wyneb cyfarwydd inni yn yn gynulleidfa eisteddfodol, yn ddramodydd, yn gynolygydd sgriptiau ac wrth gwrs yn enillydd y Fedal Ddrama tair gwaith, dwi'n meddwl, Dewi? Na, un waith. Un waith, o dim ond un waith, o ocê. Methu, methu dair gwaith. Methu, o, mae'n ddrwg gen i, mae'n ffynhonnell i'n anghywir, fake news mae'n rhaid. Ond yma heddiw yn arbennig fel awdur y nofel 'Madi' sydd yn ymdrin â phynciau o anwysterau, anwyl- anhwylderau yym bwyd a bwyta felly. Ac yy, dwi siŵr bod dim angen cyflwyno Angharad, Angharad Tomos ar y pen yn fan hyn, a'r awdur a'r ymgyrchydd wrth gwrs, ac yma heddiw fel awdur yy yn fy nagrau i, yy nofel sydd yn ymdrin â'r thema yma hefyd. Ydy, dwi'n credu mae'n rhywbeth yym dwi am yn gallu helpu gyda unigrwydd o ran yym, mae'n rhywbeth chi sy'n neud i chi'ch hunan, yym, A mae hefyd yn, os chi'n gallu ymgo- ymgolli mewn nofel neu yym unrhyw lyfr yn gyffredinol, mae'n rhyw fath o ddihangfa falle, yym, os chi'n gallu mwynhau gwneud hynny. Yym, felly ie, fi'n credu mae darllen yn gyffredinol yn gallu bod yn help yn llesol.
Ond ie, bosib, na ni bai, dydi? Ydi. Tasa gen i blant, fyswn i'n bendant yn yn gwneud siŵr bod nhw'n darllen lot, achos mae'n ehangu chwerwelion i chi, dydi, o'r, o'r byd, a hefyd syniadau gwahanol Rhan o bobl, boed o'n ffuglen neu'n neu'n neu'n ffeithiol, neu rywbeth tebyg i be' gen i sydd yn ryw fath faction dach chi'n ddeud, rywbeth rhwng ffeithiol a a a ffuglen felly. O na, bendant, does dim byd gwell na darllen a darllen a gwrando ar gerddoriaeth, 'na'r ddau beth swn i'n ddeud wrth bob plentyn wneud. Ia, dychmygwch byd heb lyfrau ac yym Fel person sy'n fwy mewnblyg ella bod fi'n ffeindio darllen yn ffordd hawdd o gyfathrebu. Yym pan 'da chi yn darllen mae'r awdur yn siarad efo chi a mae'n broses breifat iawn. Dwi'm yn gwybod os oedd Dewi yy profiad Dewi fel dramodydd ond fy mhrofiad i fel dramodydd oedd eistedd drwy eich drama eich hun yn peth gwaetha' erioed nes i achos mae'r ymateb yn dorfol ond mae'r berthynas mewn llyf- rhwng llyfr ac awdur yn llawer mwy preifat.
Pam am Madi? Yym, yr ysgogiad i sgwennu, y profiad o'i sgwennu fo, gan feddwl am 'yn thema ni o o be' odd y profiad o ran dy dy lesiant di ella yn ei ddarll- yn yn wrth y sgwennu. A a'r ymateb ti di ca'l gan ddarllenwyr, adolygwyr?
Wel mi gychwynnodd y nofel yym ymhell bell yn ôl yy Mi golli hi'n hanner cynta i Anna Fecsiwn ar Fosda pan oedd hi'n ddwy ar hugain oed yn 1981. O'n i'n nabod Liz o un ar ddeg oed ymlaen ac oedd oedd ac o'n i'n oedd hi'n y coleg yn normal ac o'n i'n brifysgol dros ffordd felly. A wedyn um, oedd o'n efo'n gilydd o chweched uchar, chweched a'r flwyddyn gyntaf yn coleg. A wedyn gysi lemon fel da ni'n dweud tu rôn ganddi hi. ac o'n i'n methu deall pam oedd pethau'n mynd yn dda. A wedyn darganfod, fe oedd ei farw fwy ar hugain oed, ond fe far... nid oedd ei mam i eitha i yn flynyddoedd wedyn, uh, cruel to be kind, cos oedd hi'n gwybod bod hi'n wedi farw, ac o'n i'n gwybod, nes di, so, ie, yeah, darodd y fi, cos oedd ddim eisiau i fi fynd drwy'r profiad o hi Be dwi'n ddisgrifio yn y llyfr fel hunanladdiad araf. Ond does 'na ddim cysylltiad o gwbl rhwng Liz a hwn, heblaw darn y llynfa mewn Allan yn y Munud, sef y para- y bennod gynta'. Ond yn seiliedig ar y profiad yna, wrth i nosbarth dynol y bedd, o'n i methu deall y cyflwr deud y gwir. A wedyn nes i neud lot fawr o ymchwil, nes i siarad efo lot fawr o ddoctoriaid honedig, arbenigwyr o'dd yn cyfadda' gyda llaw, doedden nhw ddim yn arbenigwr ar y pryd. arbenigwr ar y pwnc achos does neb wir yn meddwl yn ddeall o. Mae o'n gyfer salwch meddwl neu bob bythefnos mae'r newyddion, prif newyddion Prydain oedd o'n dweud na eitha salwch genetig ydy o, so neb yn siŵr iawn beth ydy o. Ddim yn siŵr am pam maen nhw'n cychwyn, pam maen nhw'n stopio byta a hefyd pam maen nhw'n ail gychwyn y llethrau yno dros nos. Does 'na neb, does 'na neb yn deall yn iawn y cyflwr de. Ond, um, a wedyn, sgwni i'r ffilm, a wedyn mae ffilm, dweud y gwir, jyst yn defnyddio o'r holl ymchwil i'w ganran go... Mae ffilm, mae stori fer, dweud y gwir, yw twtio'r gwynaf da chi'n y bôn. Ond, does na ddim gysylltiad o'r gwbl rhwng yn ffilm a'r nofel. Dim ond rhywbeth llythrenol am bod ei frawddeg. Rhwng y seithiatrydd yma digwydd. Ond cymeriadau, cymeriadau gwahanol, sefyllfa wahanol. Ond, Ia, y thema ydy hunaniaeth wrth gwrs, cos am, chwilio am, um, uh, am reolaeth, am reolaeth mae anorexia yn byd, so am ddiwedd am hynny, mae pobl yn gytuno ar hynna. Unig beth ydych chi'n gallu reoli ydy'ch corff pan mae'r byd o cwmpas chi bod o'n dilil neu o byd addysg neu beth bynnag, nes ydych poeni chi neu colli reolaeth arno fo. Da chi methu... Uh, Dach chi'n trio cael rheolaeth ar yr afreolaeth yn y byd tu o'ch cwmpas chi. Dyna ydy o'n y bôn. Ond ga i bwysleisio, does 'na ddim cysylltiad o gwbl rhwng teulu Liz a'r ffilm na'r nofel. Yy o gwbl. Yym achos dim am ei thad hi'n yy yr eni. Doedd 'na'm byd teuluol yn yr ystyr 'na. Dwi'm yn si- dwi dal ddim yn gwybod hyd heddiw'n iawn be' o be achosodd ei lys. Ond dyna, ia, trio ddeall yn eisiau yn, yn y bôn. Felly, mae'n jyst allan yn sydyn, ia, yr, achos mae hwn yn brofiad gafodd Liz, nes i ddall wedyn, um, pan o fi'n gwrando ar stori, dim yr union brofiad, dwi wedi chwyddo nhw wrth gwrs, ond dyma lle wedi cychwyn. O fi'n um, gwrando ar stori pan fi'n blentyn, Ista ar ei phen ôl ar lawr, felly, yn saith oed, yn ysgol gynradd, ac aeth i'r profiad yma. Dyna lle ro'n i, yn eistedd ar lawr y ddosbarth, coesau wedi croesi, i breichiau wedi plygu, yn gwrando yn astud ar stori, stori gyfarwydd yr un am y ferch brydferth denau honno wnaeth gyfarfod tywysog, honno'r oedd y slipar wydr yn ffitio am ei throed fel croen seltsigem, honno brododd y tywysog, a byw'n hapus am weddill ei hoes mewn byd o liw a llewenydd, blodau yn yr ardd ac adar bach yn canu. Ond. Wrth i'r stori fynd rhagddi, roedd geiriau mudd yr athro'n ymdoddi i'r bedair wal. Ro'n i'n gwrando, ond ddim yn clywed. Dychmygais fy hun, ond mae hwn oedd ei phrofiad hi, dychmygais fy hun yn sefyll ar ymyl dibyn, ac yn edrych i lawr, reit lawr, lawr i'r waelodion, lledu fy mreichiau fel pe bawn wedi fy nghoes hoelio, yn adlu'n ddwfn, teimlo aer oer y môr yn cosi'r ysgyfaint cyn, cyn cau'n llygaid, rhoi un ochena'i dawel a pharatoi. paratoi i neidio. Neidio, Madi, neidio ac tybyddodd yr awel yn rhy eiddgar tu ôl i'n nhys. Neidio, neidio a marw, fi'n saith oed. Mi gath e'r profiad 'na fod ar ymyl dibyn a fi'n fi'n defnyddio dibyn wrth gwrclyd trwy'r peth. Ia, so dyna lle ddoth y y syniad a a am y peth o o brofiad personol felly. A ma'r a a a fy nhad dditha fi unwaith, o'n i'n gorfod codi cerrig mewn rhyw gae,

Cyson o brofiad a dylanwade cymeriade yn yn etifeddiaeth llenyddol ni. So ti'n sôn dipyn am wrth fynagrau lle ddoth y nofel ag ella yym be oedd yr ysgogiad i i'w chreu hi? Wel yy
dwy enghraifft dwi 'di ga'l yn ystod fy mywyd o ga'l 'y nghau mewn sefydliad, un o'dd carchar a llall mewn ward meddwl. Wel o'n i'n ca'l mynd allan o'r ward meddwl 'lly yym ond yy o'dd o'n ddwy enghraifft o ga'l 'y ngharcharu. Ac o pawb yn deud uwch dach chi'n sgwennu, dach chi'n carchar rwan neu dach chi mewn ward ysbyty, ma chi'r cyfle perffaith i sgwennu pen dach chi'm isio sgwennu dim byd. dydy dydy eich dad meddwl chi dach chi'n mewn do. A wedyn ma hynna'n rhwystredig i awdur bod gynno fo'r amser a'r rhyddid ond ddim yr amoda meddyliol ond yym wedi dod o garchar ysgrifenus i yma o hyd mewn cynddaredd Ac wedyn wedi gwella o'r iselder ôl enedigaeth nes i sgwennu'r gyfrol 'ma. Mae sgwennu dyddiadur yn un peth, mae sgwennu nofel yn rhywbeth wahanol, mae o'n... dach chi'n... dach chi... gynnoch chi'r rhyfdra i gyhoeddi fo, wedyn ma' raid iddo fo... pw sy isio gwybod eich meddylia mewnol chi? Ond yym y syniad ges i, o'n i isio cyfleu y profiad ac isio sgwennu amdano fo ond yy nes i feddwl wel... Falla bod 'na ferched eraill, merched mewn llenyddiaeth a mi nes i ddechra o heledd yn canu heledd yym trw yym cymeriada yy Tywyll Heno, prif gymeriad Tywyll Heno, Kate Roberts yym y gerdd yy i Gladys Rhys yym yn yy Double-you Dre Gruffydd a Monica yy nofel Saunders Lewis. A wedyn nes i feddwl O, be 'swn i'n hel rhein i gyd a rhoid nhw yn yr un ward a gweld beth sy'n digwydd. Ac um, doedd o ddim yn syniad mor wellgo a hynna, achos o'n i'n ffindio bod gynna i rhywbeth eitha cyffredin efo nhw. A dwi'n credu na cyfeilliad Saunders Lewis i sgwennu Monica oedd trio cyfleu um, drygioni eithaf mewn person lle bod Williams Pantycelyn di mynd ar ôl Theo Memphis fel yym person oedd yn dod allan ohoni yn Gristion ond mae Monica ar yr eithaf arall. Y mwya o'n i'n darllen y nofel mwya o'n i'n meddwl wel pa hon ella bod yn hon. Rhesyma reit ddilys, dim isio plant, mae yna deimladau cryfion a wedyn oes i i nabod hi reit dda drwy, drwy gyfrwng y nofel. Um, ac uh, ia, dyna, dyna oedd yr ysgogiad tu, tu ôl i hon. Lle. Sut brofiad oedd o i sgwennu?
Ia mae'n mae'n anodd deud os oedd o'n gatharsis neu beidio ond o'n i o'n i 'di cofnodi rwbath a dwi falch bo' fi 'di gneud achos ma' 'na bobl wedi ymateb iddo fo wedyn. Dwi 'di cyflwyno yr yy yy y nofel i fy nain yym er cof am fy nain Elizabeth Ann Williams na ddaeth adra. A rheswm am hynna pan o'dd 'i'n tua'r un oed a fi yn hon ath 'i i ysbyty meddwl a ddoth 'i ddim adra. Ac yym mi ath hi i Ninbach ac o'dd hi yn Ninbach yr un cyfnod a yy mam Caradog Pritchard ac o'n i'n meddwl mi rois i mam Caradog Pritchard yn gymeriad yn y nofel ac o'n i'n meddwl tybad be' fydda'r sgyrsia ond o'dd hi'n marw dau flynedd cyn ei genedigaeth hi. A wedyn nes i... Dwi'n methu dod i galw hi nain, jyst mam dad o'n i'n galw hi. A doedd o'm neb yn sôn, oedd hi jyst 'di bod yn nin bach 'de. Ac yy dwi'n meddwl yn aml petai hi yn byw yn y genedlaeth yma fydda petha wedi bod yn wahanol 'de. Y stigma yna yy oedd ar llawr gwaelod. Ti'n barod i rannu darn o'r nofel? Dwi di...
Fyswn i byth di meiddio sgwennu fo oni bai bo fi di bod yn hergest y wlad sy'n Ysbyty Gwynedd a i ddeud y gwir dwi'n meddwl swn i'n gallach swn i ddim di mynd yna de oherwydd bod na ddoctoriaid Saesneg yn dim unrhyw syniad o yng nghefndir i fel Cymraes. Wedyn o'n i'n siarad efo Cymru ar y ward ac oedden ni'n teimlo'n aml diwch da ni'n gallach na ddim de, da ni'n dallt yn gilydd yn well na maen nhw'n yn dallt ni de. A dwi 'di 'di cymryd yr yym y teitl wrth fy nagfa i o gerdd gan Parry Williams. Ma'n deud yym Wylais unwaith ar obennydd dacrau y llanc o feddal oed. Wylwn am fod rhaid i'r Duwdod wrth fy nagra i de. Ac yym dyna oedd yn nodweddu'r iselder, y crio parhaol 'ma. A wedyn mae Doctor Cesig yn deud maybe you'd like to share with us what the poem was about. O'n i 'di egluro bod fi'n licio barddoniaeth.

He is crying about He is crying on his pillow but he is not sure why O'n i mewn dyfroedd dyfnion erbyn hyn. He thinks that God knows that Godnes must have his tears. Roedd pawb yn dal i edrych arnaf yn ddisgwylgar a dipyn bach yn ddryslyd. It doesn't sound the same in English, meddwn. Was it a Welsh poem? Yes?

Yym, roedd 'na ironi amlwg yn yr holl sefyllfa, grŵp o bobl broffesiynol wedi trwytho mewn seicoleg efo wyddor o raddau a rhyngddynt, ynysu am gael deall rhediad fy meddwl, ac eto, heb obaith caneri. Tasa 'na un Cymro neu Gymraes yn ei nyst, neu unrhyw un efo rhithyn o wybodaeth am Parry Williams, mi fydda 'na siawns o gael deialog. Ond do' 'na ddim, felly ofer oedd i ni geisio deall ein gilydd. A gyda llaw efo'r frawddeg yy 'I must explain that is perfectly natural', jyst cofnodi honna, dyna'r frawddeg ddywedwyd wrthyf, 'lly 'de.
Ac wrth gwrs, sefydlu Meddwl dot org a'r a'r blogio a'r holl ddefnydd o sgwennu ar ffurf gwahanol rŵan, wrth gwrs, nid ar ffurf faction oedd y gair nes i ddefnyddio, neu ffurf nofel, ond ar ffurf blog a sgwennu yn ffeithiol felly ynde a a pethau. Felly Manon, so ti'n sôn dipyn dipyn bach am sut gychwynnodd y blog a'r wefan a sut dach chi'n cael eich cyfranwyr a jyst yn gyffredinol? Ie, felly wnaethon ni yym sefydlu'r wefan ryw bron dair blynedd yn ôl nawr yym yn dilyn cyhoeddi Gyrru Trwy Storom, y gyfrol yym felly o'n i a Hedd Wynborn yn jyst siarad am yym y diffyg... bod 'na diffyg gwasanaethau gofal Cymraeg sydd gen, ond hefyd oedd y diffyg deunydd ar-lein yn Gymraeg. A wedyn, um, nath hefyd gael y syniad beth am greu gwefan. A wedyn, um, ie, yeah, mae wedi tyfu o fyna, felly mae yna le i bobl i gyfrannu blogiau. Mae yna wybodaeth am gobeithio pob cyflwr iechyd meddwl. Um, ie, yeah, felly ni sy'n trio rhoi llais i bobl i deimlo bod nhw'n gallu rhannu profiadau nhw a darllen am brofiadau pobl eraill sy'n gallu bod yr un mor llesol. Yym a ma' 'na hefyd yym dolenni yy i ga'l cymorth pellach achos ni ddim yn arbenigwyr yym a ma'n bwysig bo' pobol yn gwbod ble i fynd i ga'l cymorth pellach. A wedyn o ran derbyn cyfraniade yym weithie 'dyn ni'n cysylltu gyda pobol yn uniongyrchol yn gofyn fydde diddordeb gyda n'w i gyfrannu neu yym yn amlach na pheidio ma' pobol yn dod aton ni yym eisiau cyfrannu Yym, eisiau rhannu profiadau, a maen nhw'n gallu gwneud hynny yn ddienw neu beidio. Yym, felly mae 'da ni yym, bron ie, dros 100 o gyfraniadau blog erbyn hyn sy'n dangos bod pobl yn gwerthfawrogi y cyfle i gallu rhannu profiadau a, a gallu gwneud hynny'n Gymraeg hefyd. Sut fath o ymateb dach chi'n cael? Yym, ie, mae'n...
anhygoel a gweud y gwir. Yym, pan o'n i'n dechrau'r wefan nathon ni rioed feddwl fydden ni 'di tyfu mor fawr a bydde gymaint o bobl eisie rhannu profiadau achos cyn hynny wel yn sicr do'n i ddim yn yym mor agored am fy mhrofiadau i a fi'n gwybod ma' 'na bobl eryll sy ella'n fwy agored oherwydd y wefan a Dwi'n gweld ma' 'na, ma' fel Eden 'di creu y crysa i gefnogi ni a ma'n anhygoel gallu gweld pobl yn gwisgo'r crysa o gwmpas y maes a ie ma' ie ma'n gefnogeth yn dda ie.
Wyt ti'n meddwl i alla cyhoeddi profiadau ar ffurf print? Yym dwi'n meddwl falle ma' mwy o reolaeth gyda chi os chi'n cyhoeddi blog.

ga i ddechrau drwy ddeud, mae'n meddwl fod Hogg yn briliant, oce? A dwi wir yn meddwl hynna. Ond, a dyma'r ond yma, a mae Lara'n cytuno efo fi yn hyn o beth, rhywun sydd wedi bod drwy'r felin fel fy'n dweud. Mae yna duedd rwan, a mae hyn yn drist dwi'n meddwl. Mae yna duedd i bobl ifanc rwan feddwl bod salwch meddwl yn ffasiynol yna. alla i'm credu'r peth ond mae o'n wir, lle mae rhywun yn gallu dweud o o'n i'n hapus echddoe o o'n i'n drist ddoe, mae rhaid bod fi'n bipolar neu o god fi obsesiwn o chwarae gitar, dwi'n meddwl bod fi'n awtistig. Mae yna fel chwarae cardiau bod chi'n trympio eich gilydd a mae hynna'n bodoli ar iardiau ysgol a chyffredin iawn. Be mae hynna'n neud wrth gwrs ydy tynnu oddi wrth

Dwi'm yn siŵr am ffasiynol, ond mae yn broblem bod pobl yn defnyddio termau fel OCD neu bipolar fel ansoddeiriau yn hytrach na fel enwau ar gyflyrau. Yym, dwi'm yn siŵr am bobl ifanc yn defnyddio salwch meddwl i fod yn ffasiynol. Yym.
Ma' 'na rei wir sy dwi wedi cyfarfod n- na wir dwi wir yy ella bod y gair ffasiynol yn falla'n anghywir ond Dim ots os ydyn nhw, y peth pwysig ydy bod ni'n trafod ynde. A ti'n rhaid i chi na darllen y llyfr, dwi wedi cael um, pobl yn dod ata fi, dod, ti wedi sgwennu llyfr a wedi rhyw cod ydi o, eitha, o dwi wedi bod trwy hynna, beth bynnag sy'n cychwyn sgwrs de, a wedyn dwi'n meddwl bod o'n bwysig cymryd bob cyfeiriad o ddifri a wedyn um, A bod y rhei sy efo... sy angen help yn cael yr help 'lly de? A bod jyst siarad amdano fo. A jyst i fynd yn ôl be' o'n i'n gadal yn y gynna', y ffaith bod hi rŵan yn gallu darllen yn yn yn y fam iaith ynde, a bod y- y- ydi hwnne yn ei hun yn yn yn gymorth i bwy bynnag sydd yn ain- yn sgwennu neu yn darllen bo' nhw'n gallu mynegi yn i'w dewis iaith? Ydi, ydi yn sicr.
Yym fi'n meddwl pan fi pan fi'n darllen pethe yn Gymraeg mae'n teimlo'n lot fwy personol a agos atoch chi. a felly yn eithi'n well gyda be chi'n ddarllen, achos weithiau os chi'n darllen rhywbeth yn Saesneg, dyw e ddim cweit yn teimlo fel eich profiadau chi, achos bod e mewn iaith hollol wahanol. Yym, a hefyd yr un peth gyda gwasanaethau iechyd meddwl, mae yna byd o wahaniaeth rhwng cael cymorth yn Gymraeg a chael cymorth yn Saesneg, a'r mae wastad y rhwystr yna, yym, bod iaith yn rhwystr a chi'n cyfieithu popeth.
Yym, ie. Beth arall o ra- o safle...